Mee amma dubartii kana ilaalaa. Akkanatti hirkatanii jimaa qamaa jiran. Duraan namni akkanatti hirkatee jimaa qama'u dhiira. Ani yeroo biyya jiru san kan beeku dhiira. Tadi dubartiin harargee okkee godhuu ni malti. I think I don't know yaani ni jira jedhee yaada harargee dubartiin. Garuu dubartiin naannoo biraa akkanatti Tii irkifattee irkattee jimaa qamaatu kana midiyama kana aga dhufee argine jechaadha wallaahi yoo midiyaa kana laalani duniyaan garam deemaa jirti haalli nu itti jirru akkam ta'aa jira maalirra jira maaliif jennaan ijoollee xixiqqoo kanatu araqee kana dhugaa biiraa kana dhugaa Duraan biyya keennatti ijoolleen xixiqqoon akkanaa kuni kan dhuuydu yoo laslaasayyuu haga hundaa miti karameellaadha wanni nu beeynee bitannu karameellaa buskuutiidha jecha yeroo akka isaanii umrii akka isaanii kana taane mee viidiyoon sun yoo argine hin maxxansa umrii akka isaanii taane nuti kan goonu karameellaa maastikaa buskuutii kana beeyna jechaadha garuu amma ijoolleen amma Wanti isiin hin beeyne hin jiru. Amma fakkeenyafi haadha akkanaa kanarraa maal baratti ijoolleen haadha akkanatti irkifattee kunoo jimaa of jala keettee baala of jala keettee asiin biiraa kaayyattee asiin kuun ispiraayitti kun maali maal baratti ijoolleen ummata kanarraa maal barataa guddatti ijoolleen kuni jechaadha. Ati bar yoo haati kee akkanatti irkifattee beektee akkasi kana dhamaatu ijoolleen si malaalti maaliif jennaan inni oromoo yoo mammaaku haadha laali intala fuudhii jedhe yoo haati gaarii taate intallis gaarii taati jechaadha yoo haati gaarii hin ta'in immoo Intalli eessaa dhufte gaarii taatu gaariin taatu jecha kijiba. Kanaafiyyuu bilis obboleewwan keenya warri haadhotii warri haadha taatan warri haadha taatanii ijoollee keessan karaa sirriitti karaa nagaa irratti guddisa. Wallaahi boru itti seenuftan inumaan keessa yoo karaa hin taane irratti guddiftanii boru itti gaabbitan. Boru gaafa isin rakkatan ilmaan karaa kashlabbee irratti guddatte tuni haadha sabballee in gargaartus biras hin dhaabbattu. Wallaa abadan isin biran dhaabbattu akkanumatti isin laaltee isin dhiifti. Waan har'a taa'anii ol kaayan waan dhaabbatanii har'a ol kaayanii boru taa'anii fudhamu maal jedhan mammaaksi waan har'a namuu waan addunyaa kanarratti facaafateef haammata jechaadha. Kanaafuu mee ilmoon takka haadha isiitirraa maal baratte yoo akkana kana laaltanii ilmoon tokko haadha isiitirraa maal baratte haati kuni ilmoo akkami guddisaa jirti amma yaani tarii miidiyaan babal'ate niqaati itti fakkaata kuni niqaati miti fakkeenyafi haati uffannaa ilmoo isii baratte haati adeemsa ofii yoo dubbattu jirtu maaliif amma fe'esuu taate Itoophiyaa keessa taate Oromoo taate Amaarabi taate saba feete haa taatu safuu itti guddanne qabna safuu irratti guddanne qabna uma fedhellee taate amma fedhe miidiyaan kun dhufee nama durriyyee godhullee safuun hin jira aadaan hin jira bari dubartiin haadha taatu tokko ani wallahi deemanii deemanii maal akka nuuf fidaa jiran hin beeku miidiyaa kanarra yoo laalu yeroo garii qiyaaman jedhan sun baqaa dhiyaatteedha wallaahi qiyaaman jedhan sun dhiyaatteedha maalifi ilmoo teessan biratti sirbaayyuu illaalina moo akkana erkifattaniitiin baala nyaachuu no ilmoo keessan biratti sirbaayyuu illaalina an duraan haati keenna haadhotiin keenna yoo waa haasa'ani dubartii wajjin yoo buna dhugani Alatti gadi nu ari'anii deemaa taphadhaa nuun jedhanimi. Akkamitti dubartiin tokko wali guurramtee unuu dubartiidha amma kuni yookaan garanallee ni jiranii garuu tanum saniif miidiyaa irratti as ba'e arge. Akkami ani yeroo tokko wallaahi wallaahi billaahi viidiyoon faamilii marraa jechaadha. Manuma abbeeraa kiyyaatti warabamee akkanatti facaatii kana qama'anii wanna aarsan san kan hin argine tarii yoo waraabin illee hin beekan garuu akkanatti hirkifatanii mana farrashanii caatii maal kana arge wallaahi waggaa yoo xiqqaate waggaa toora saddeet dura obboleessa abbaa kiyyaa sun baay'ee lolee hamma jaartii hojii wardee adda ba'uu ga'anii jecha viidiyoon sun tasa dhookattee namni wayii harkaa baase inni alzira ture suudii umraa dhufe wanti akkanaa kun hin barbaachisu yeroo ammaa bar dhiirti sammuu qabuyyuu Jimaa qama'uu dhiise. Maaliif jennaan faayidaa hin qabu miidhaa malee. Sijaaraa aarsuu, eh, hashiisha adda addaa fayyadamuu, amma suuf garagaleeti maal isaa maqaan isaa eh, baqaa hin jiraa miree waa hin taane hin taane kana fayyadamuun hafee jira. Nama akkam sammuun isaa kashlabbee malee walaa hafee jira namni ofiif yaadu namni ofii wanti jedhu Waa akkanaa hin hojjatu. Hin hojjatu. Maaliif hin hojjanne? Tokkoffaa somba isaa, jiruun isaa ni baddi. Wanti isaa hundi harkaa baddi. Maal isaa godha kuni? Amma isaan ni fedhite isaani akka isaaninitti ihe niqaat no ihe niqaat ayirlam ihe bilginnaa no ani wallah akkasitti fudhaa dubartiin akkana ciqilfattee Iccaatii qopheeffattee teettee jettu kun wallahi an akka kiyyatti bilxinnaa nu jedha. Ani immoo dubartii ani dhiirri akka kanatti mana kiyya keessa qamu hin barbaadu garuu keessummaa yoo dhufee qaanfadhee nin cal'isa afaan kiyyaan garuu hin fedhu an wallahi hin fedhu. Hin fedhu amma eh, dhiyoo sana akkuma tasaa hiriyaa kiyya hojii yoo dubbannu ani jaarsa kiyya akkanatti afee fi farrashee fi Hooy dhiqama uffataa hojii jedhu yaani bakka aadi yoo niqama udantaa ittiin qabdu jechaa no wallah ani akkanatti hin qabu ani hin barbaadu jaarsi kiyya akkanatti erkatee qiqilfatee caatii qama'u no alfaligum buna nin danfisaa fi garuu immoo akkasi caatii qamaa fayyuma nagaatti teennee buna nin danfisanna achi hanga san ani kan hawwu jaarsi kiyya akkanatti quraana qaraa an bira taa'eetiin na barsiisaa quraana anillee waliin qaraa Rabbii kiyya kadhachuudha malee yeroo amma kana amma yeroo akkanatti yeroon badde kanatti ani jaarsa kiyya afeefii erkatee fataa jedhee akasitti maalii godhee wajji mana farrashannee buna dhaabee caatii qamaa no walaa almanyim ani almanyim ani ani ka itti ta- ka itti hawwu jechaadha jaarsa kiyya jecha wanti an hawu wallaahi wabillah jaarsi kiyya kaalkan ka'i leeylii salaati akkas hawwa ka'i leeylii salaati fajri ka'i salaati na argitanii fakkeenyaaf fajrii yoo salaatu leeylii salaate gad deebi'ee kan rafne jecha kan haga fajriitti qur'aana qara'u Anilleen hamma danda'een Qur'aana qara'aa kan ciree hojjadhu. Fajrii salaannee geessinee ciree keenna nyaannee gad deebinee rafu. Gad deebinee rafnee yoo irribaa keene hojii keennatti. Maaliif namuu hojii dhuunfaa qabaa mire? Akkasi hojii dhuunfaa keenya ka dalagu akkas barbaada malee. Sooressi irratti ababaa akkas barbaada malee ani jaarsa kiyya abbaa warraa kiyya abbaa manaa kiyya dandee akka inni sun bitaa qubatu akka inni nam jedha bar namni tokko jechaadha namni caatii qama'u sammuun isaatu sirrii nam fakkaatu ani yaani erga xinyaanii sammuun isaanii sirrii nam fakkaatu Maaliif jennaanini yaani garuu sammuun isaanii sirrii na fakkaatu dirqama namni tokko hamma caatii qabu jechaadha hamma caatii qabu osoo gasan jaartii kiyya qibsi waliin godhanne kan waliin godhanne maal isaa godhamee baadii kun re'een isaan wallaan ani ani sinumaa sinumaa jaarsa caatii qabu ofi nama caatii qabu hojii deemu hin fedhu wallaahi abadan hin fedhu an dur ijoollummaa kiyyarra illee hin fedhu

Mee wanni sammuu namaa hadoochu hunduu haraam erga Rabbiin jedhe addatti jimaa an fakkeenyaaf warri haragee kun hatti sheekotiiniyyu ka mushrika ta'an ka madiinii ta'anii ni qama'an wala ni qama'an maaliif akka ta'e hin beeku ani amma sheekotii hedduu yoo laalu ani suuraa isaanii kana poostii godhaa oolan ani fi duraa yoo baradhu yoo qaraanu yoo nu gorsan jecha hatta quxbaa Eessattu daaw'aa yoo godhan suuraa kaasulleen haraama, ta'ulleen haraama, warri suuraa kaasullee He, Rabbiin guyyaa qiyaamaa ruhitti uufuufi jedha. Ani sheeka duraanii santu biyyaa bahee diini teennatu badaa jira, wallaahi na dhibe. Sheeka wayii Koomantii barreesseef Koomantii barreesseef suuraa ka'uun haraama hin jennee jedhee koomantii barreesseef. Wallaahi koomantii kiyya sheeynii duraanii jedheeni suuraa ka'uun haraama jedhanii nu barsiisanii isin warri sheeka armaa immoo suuraa istaayiliin jijjiirtanii jijjiirtanii kaasanii maxxansitanii maali inni diiniif bakka sanii socho'e moo Sheeka amma lafaa dhufu kanatu sheeka diiniin bayni godhe wallahi billahi koomaniti kiyya bichaa diliiti godhe suuraa fi dhisi namni sun bar sheeka maqaa isaa sheeka sabasoo dhaye yaani inni nan beeku garuu inni hin beeku osoo amma kanatti itti barreessayyuu nin beeka na beeka garuu inni ana ta'uu hin beeku bas garuu koomaniti barreessif wallahi na ajaa'ibe subhaanallah jedhetaa warri inni barannee daawaa goona kutbaa goona jedhan kunilleeni Ilaalli keessa diinii onnee isaanii keessa gad hin buune kijiboo wallahi. Maaliif jennaan bilbilaan kaasse waan feeteen kaasse e, wanni haraama jedhame haraam. An duraa yoo nu barsiisani paaspoora fi e, waraqaa eenyummaa qofaatiyyuu suuraan ka'uun ayyamama. Suuraa ka'uun hin ayyamamu jedhan. Ani wallahi yoo suuraa ka'uun illee rabbiin na gaafata alhamdulillah garuu suuraa miidiyaa irratti poostii fi godhaan oolu kan itti dhiqaaba kiyya uffadhee kabajaa kee eegate osoo ka'eeyyuu poosti godhe Wallaahi ustaazota suuraa ka'ee ittiin maxxansu kana isaantu guyyaa qiyaamaatti gaafatama. Maaliif jennaan isaanii jechaadha. Isaanii fakkeenyaaf akkanatti uf olla'aa akkanatti istaayiliin istaayiliin ka'anii ijoolleen shamaraa kana laaltee kaati jecha. Ani garuu wallaahi alhamdulillah rabbil aalamiin isaan illee laalee suuraa ka'an oolu poostis hin godhu sijjamman. Garuu garuu ayyaa sheeka zabana kanaa sheeka qonxee.